kollox jista jiġi kollox jista jiġi. Vera eh, kollox qed jiġri, mhux jista' jiġri. Fil-fatt smajt l-aħħar waħda x'għamel. Ma nafx tant hemm li l-aħħar waħda ma tkunx taf eżatt. Mela bej il-Messiku u l-Amerika hemm dal-baħar tajjeb u kien jismu il-Golf tal-Messiku. The Gulf of Saħseb li għamel, saħseb li għamel ftiem mal Google Maps u sa issa sar jismu il-Golf tal-Amerika. Mussew. Le, żgur. U aħna ħanġibuha drodi. Bħalija hemm triq jisimha Triq l-Amerika. Aħna ħammorru u ħanibdluha u ħanġibuha Triq il-Messiku. Imma eh, titkellem is-sendku fuq għadi, issa s-sendku jew ħajgħidlek ok, nagħmluha, jew nkella jista' jkun li ħajgħidlek ħallija għax s-sendku ta' ħallija. Vojt, ħammorru fit-toroq ta' Malta ma wieħed mill-aqwa

Jennifer, tfajla, tfajla. Xinu? Ma kemm il-darba ħanajlek toqgħod iċċempilli waqt li nkoqja fuq ix-xogħol. Xi tedni nagħmel mhux nagħllem il-karozza. U lex ħelwa ħelwa. Kera xieħa bil-mustaċċi. Għandha żmien fuqha ma nafx kif l-osset titgħallem mista tsuq tal-funerali mela l-karozzi di. Ismani jekk qed ġibli l-lunch ku paċenzja, ġibli żewġ napkin sax waħda mhux biżejja, all right? Ciao, love you. Tħobba qisek. Oh, jiena mimmi tajnejja Jennifer, jiena ma ħarisx lejn mar oħra. Essajja, eja ħanibdu l-lezzjoni. Illum ħan istartjaw il-karozza imma qabel xej irridek tajt li jazzat qed taromma għax din hija karozza automatic. Automatic. Li xatlek, mhux automatic għatlek jiena l-istess ħaġa issa. Prova spjega li da xejn x'inhu ma dawk litri li qed tareh mara ebda bdik. Il-p, x'in il-p? Park. Kemm l-lustrinti għarjurantajt. Eh, għarjuranta int? Park, pos! bl-Ingliż, pawża bil-Malti, p. Ejja, l-oħra, di, x'inhi? In. Neutral. X'neutral, mela tiwaħlu l-plakkek, eh? Neutral? X'neutral? No gear! M'għandix gear! All right? Bil-Malti ma nafx kif tiġi. L-oħra hija tira l-oħra. Drive. D. Drive, meta ngħidlek jien. Drive. Alright, hawnhekk l-ordnijiet jien nagħmlhom għax jien għall-learner, mhux int. Ok? U l-oħra x'inhi? Ir. Rivers. Kważi, kważi, tajjeb reġġa lura bil-Malti dikkun, tajjeb. Issa, D. Taf x'inhi?

Insomma, illum hija l-ġurnata ddedikata għal dawk illi jekk iridu jibdlu isimhom, jistgħu. Bid-dritt. U allura aħna nżilna daqsxejn fit-triq u staqsejna lin-nies li kieku kellhom jibdlu isimhom. X'jażlu u jekk jibdlux Għajt isimhom. ftit impressjonat għal daqsxejn. Dor, kieku kellek tbiddel ismek, Minn Doris x'tagħmlu? Maria Dolores. Hekk tibqa' hekk? Mela ma tbiddilx, tiżżid il-Marija. U għala tiżżid il-Marija? Għax isbaħ hu. Kuntent. Imma le kieku kellek tbiddlu. Marija. Vera Marija? Għala? Għax Marija Maltija. Marija. Ġużi, kieku minflok Ġużi tbiddel ismek, x'tagħmlu? Naħal Ġużi. Le, ma tistax, qed ngħidlek qed nilagħbu logħba. Barda sera. X'tagħmlu?

Hemm xi isem li jogħġbok li jolqtok? Laqas nafha. Xejn. Marija, il-Madonna. Marija, il-Madonna. Temmen illi n-nies kollha li saqsejna saqsejna xi tmienja, in-nisa tlieta minnhom għattunna Marija. Marija. Mela ibqgħu semmu n-nisa? Marija. U l-Marija, saħ. Rajta ta' Marija, kulħadd irid jismu Marija, Marija,